Helo a chroeso i Pryd ar Dafod, y podlediad newydd sy'n trafod bwyd, iaith a lot o bethau eraill. Fi yw Dewi a ti yw Ianto. Ie, yeah, ti'n gywir fyna. A pryd ar dafod yn cyfle ni i ddod i nabod pobl ni'n nabod yn well, pobl ni ddim yn nabod yn well, a trafod yn hoff bethau ni, Os chi'n nabod fi, fi'n caru bwyd. Os chi'n nabod fi, fi'n caru'r iaith Gymraeg. Ac ym mhob pennod, fyddwn ni'n gofyn i'n gwesteion ni ddewis tri phryd bwyd, eu hoff prydau bwyd. Y cynta, pryd plentyndod. Pryd sy'n atgoffa'n gwestai o'u o'u plentyndod neu fod hoff bryd o'u plentyndod. Yr ail bryd bwyd bydd pryd i ddathlu. Ble chi'n hoffi mynd mas i ddathlu a cael bwyd. A wedyn y trydydd un, pryd, unrhyw bryd. Fath o thirty minute meal fath o beth, rhywbeth ti'n gallu neud gatre, eitha hawdd, yy, t'mod, rhywbeth sydd ddim yn cymryd lot o amser. Ein gwestai yn y bennod gynta yw Jack Llwyd Northfield. Yy, Jack Llwyd Northfield, ma' fe yn gyflwynydd radio, ma' fe ar Hansh yn eitha aml, chi'n, chi siŵr fod i gweld e. Yym, oedden ni hefyd yn yy actio ar yr un ddrama gyda'n gilydd, o' ti'n gwbo 'na? O'n i ddim yn gwybod hwnna, tan bo fi'n recordio'r podlediad yma. Yym, oedd yn neis clywed gan Jac, yy, mae fe yn hoffi fwyd, mae fe'n hoffi coginio, mae'n gwybod lot, yy, oedd yn, wel... Oedd e wedi rhoi bach o syndod i fi, mm, faint oedd e'n gwybod am fwyd. Ie, yeah, fe'n neud ti deimlo bach yn, bach yn fach, nag oedd e, bod ti ddim yn gwybod beth ti'n siarad amdano. Wel, fi wedi dysgu lot am wyddoniaeth, fel fyddwch chi'n ffeindio mas. Yy so ie oedd yn lyfli siarad gyda Jac ond gewch chi glywed sut yy sut mae'n mynd a beth yw ei brydau bwyd e. Mae rhai o nhw bach yn rogue fyswn i'n dweud. Heb os.
Joiwch.
Mwynhewch. Helo, croeso! Diolch yn fawr iawn am ymuno.

Bita. Wel, Neu wel, bita neu coginio. Coginio. Achos fi hi'n sal heddi, so pryd diwetha ges i oedd um, wrap mm. gyda pre-grated mozzarella cheese. Mae fel, mae'r coating bach yn dust. Sorry, nes i, nes i chwerthu fyna pre-grated mozzarella, what's the issue? Dim byd.
I'm with, no, I'm, I'm, I'm, I'm, I'm against pre-grated cheese. Ie, 'na gyd oedd efo nhw yn y fridge, a just raw spinach ynddo fe hefyd. Mae'n ffain. Mae'n Na, na, as in ffain. Mae'n starstruck, dwi'n meddwl, wow, wow, Na, as pre-grated. in ffain, ond fel, fi'n meddwl fel, ti'n meddwl fel caws, fel mature, mature cheddar, great, yeah, great your own. Ond,

Nice.
Just steddfod.
Right, wel, na ni...
Um, on that note, diolch Newton, uh, inventor of Oobleck.
And grated cheese. Uh, yeah.
Um, on that note, na ni ddechrau um, heddi drwy ddweud croeso. Mm -hmm. uh, croeso i Pryd o'r Dafod, ni'n mynd i drafod lot o bethau heddi. Um, Dy hoff brydau bwyd, bach o dy blentyndod, lle ti'n dod, bach o bopeth. Ie. Yym, da fi unrhyw beth arall, sa'n gwybod. Na, na gyd sy'n ar y menu heddi. Okay. O, neis. Oedd hwnna'n neis.
Straight in, ne? Neu'r fwydlen. Neu'r fwydlen, yn dy herio.
Rheoliaeth.
You've done this before.
So, na i ddechrau. O'r dechrau, um, ni wedi gofyn i ti ddewis tri pryd bwyd neu tri pryd yr ail un ddim yn bryd bwyd. So, ti'n ni'n mynd i ofyn i ti i ddewis pryd plentyndod, uh, dy hoff bryd bwyd o dy blentyndod neu'n tyfu lan, uh, pryd i ddathlu rhywle ti'n hoffi mynd i ddathlu. Mm. Rhaid i fod o adre, achos... Ie. Yeah. Tod,

Uh, Ianto's 30 minute meal. I love that. So, yeah. pryd fe rhaid wneud mewn 30 munud, basically? Uh, yeah.
Wel, yeah. Gathen ni... Rhywbeth ti'n gwipo lan pan ti adre, a ti'n meddwl, o, oh, sa'i moyn cwco. O, oh, yeah. I, oh, yeah. Ond bach fwy sophistigedig na grated oh. mozzarella mewn wrap. oh, I have standards. Yeah, okay. Sunshine. Okay. Uh, Byddai mam yn galw e'n rhywbeth mas o ddim byd. Os o'n i'n gallu neud yy llyfr fel recipe book mas o rhywbeth mas o ddim byd, bydde fe'n grêt, ond ti ti angen gwbod bod 'na rwbeth er mwyn gallu neud rhywbeth mas o... Philosophical iawn.
...dim byd. That's a lot of words. Philosophical iawn yn fan 'wan. O Y ie. peth ydi efo neud pryd t'god 30 munud ne' rwbeth fel 'a de ydi os ti efo'r cynhwysion i gyd yn barod dwi'n boi prynu spices mewn bylc. Mm. So dwi'n gallu neud curry mewn 30 minutes. Os yeah. i angen. Yeah.
Ond, at the same time, ti'n gallu di pob ddim efo black cardamom. Mm. Ti'n gweld, so, are we, are we thinking on a budget 30 minute meal, ta? Wel, fi'n credu os ti'n esbonio bod black cardamom yn

So, so be, ti'n mynd a prynu spaces? Prynu spaces, you know, cos dwi'n defnyddio nhw mor aml. Okay.
Mae'n ma handi, so I, I, I can whip up a meal. Ond fydden ni'n prynu spaces, ni'n prynu mynd, oh, ti'n mynd fe, ni actually angen cumin. Cyrraedd yn ôl, mae'na tri pot cumin yn barod. Ie, yeah. mm. dwi wedi bod yn guilty am yna hefyd. Ai. Very good decorations, dwi wedi sylwi. Mm. Un blo- os ych chi gallu just rhoi un rhosyn yn yma. Mae'n edrych yn neis. Be, Wel- dried cumin powder? Na, ga gwa... O, pan unwaith ti wedi gorffan o, de? Unwaith Ie. ti wedi gorffan yr... yr... O, ffa- ffain, rhoi blodyn yn fe. Tynnu'r sticker off, facia. Cumin flour, ie. Mm. Greit.
Wel, na ni ddechrau yn dechrau then. Pryd plentyndod, beth yw dy hoff bryd di o dy blentyndod? Os dim rhaid ti weithio ni str- yn syth, allu ti just fynd meddwl, ei, dyma'r rheswm pam nes i ddewis e, lan i ti. Wel,
Pan o'n i'n plentyn... Wel, d- dwi, dwi 'di gael, dwi 'di gael yn ddysgu gan nhad sut i coginio. Cos o'n i'n, o'n o'n i'n watcho dad, yy, dad sy'n coginio yn y tŷ bob dydd. Fe yw cook y tŷ Fo adre. yw cook y tŷ. O, Mae ocê.
mam yn llosgi dŵr, genuinely. She, she's not... Bech, love you mum, but fucking serious. Oedd fatha defrostio prawns mewn dŵr poeth. Like, you don't, don't Ie. do that. Um, so dat sy 'di bod yn cwcio erioed. A dwi, o'n i'n y gegin efo yn cwcio bob dim t'gwo' fi odd y ga'l yr job o pesl y motor efo efo pupur du a petha ond pan o'n i t'go' deud rŵan swn i isio jys snack geno fo odd o'n neud yym sweet corn fritters i fi. O. Sweet corn fritters and it's one of the easiest meals you could do bu' bo- bob tro dwi'n ne- neud o i fy hun ma' jys mynd â fi syth yn ôl at plentyndod fi pan odd dad fi'n neud o. Os 'dach chi isio recipe.

Cornflour, un wy, tin cyfa o sweet corn, um, fatha, uh, dwi'n eisiau dweud brand, ond y boi gwyrdd. Ie, yeah, ie, yeah, ie.
Yeah. Um,
nutmeg, bach o nutmeg yn yma, halan pupur, mm. ag spring onions, gwyrdd o spring onions. Fry them, toasted on both sides, Sos coch. Child oat meal fi. Yw hwnna'n soft yn y canol wedyn bron? Yndi, mae'n crispy, mae'n crispy tu allan. A ti'n gael, ti'n gael, um, mae'r sweet corn yn dweud, maen nhw'n ma nhw popio. Mae o'n possibly the most dangerous dish i wneud. Dwi'n wneud, iawn, cos maen nhw'n popio. So dwi'n gorau gwisg... Dwi'n mynd yn topless yn neud nhw bob tro. Mm. Cos maen nhw'n... A da, giw, os mae rhywbeth yn beryglus i wneud, be mae health and safety di dysgu ni yw... Gwisgo mwy o ddillad, ie, ond, ond dwi'n efo dillad, dwi'n efo dillad, dwi'n efo prynu dillad oh, i neb. Okay. Sbio, mae yna stremp ar hwn. Dwi'n gwisgo top gwyn, mae yna stremp ar efo, gen i'n byd arall. Mae yna, be, sorry? Stremp.
Stremp.
Ah, here we go.
So, ah, here we go.
Fi a Ianto yn foes o'r, or ddinas o Gerdydd. Stremp.
Please esbonio mwy. Stremp ydy... Um,

Gollwng rhywbeth? Spillo...
Ia, ond ti'n mynd deud yna, os ti eisiau cymryd y pes o met chdi hefo stremp ar Chris o wan, ti'n mynd, o le ti di gwllwn rhywbeth? Ti'n mynd, oli stremp gyda hwn?
no idea. O'r ti fas, mae hwn fel classic Boys o ddinas ddim yn deall beth mae gweddill Cymru'n dweud, ond honest roed i llwyd scramble rhag. Da chi efo dim byd i ddeud? Na, fi actually fi... Winwns.
Yeah.
Yeah. I've said it before, I'll say it again. Go on. Stupid.
Winwns, it's a stupid word. Winwns Gwanwyn.

Os na. Oh, gad dim yn dweud wynon sy'n gwanwyn hefyd. Ei, ma e. Ie. Yeah. Shibwns. Anyway, so ti'n defnyddio'r wynon sy'n gwanwyn. Do. A... Dim ond y gwyrdd, ddo. Dim ond y gwyrdd, a wedyn ti'n defnyddio'r... Um... Pam just y gwyrdd? Come on, Dewi, ti'n gwybod hwn. Ti'n... Mae'r gwyn yn rhy wynonslid. Sy'n blas.
Sy'n lot o bl... Mae'r ma blas mwy um, meddal. So wedyn mae'n neis i roi ar y top yn, yn, yn um, amrwd. O, oh, oce.
Okay. Ynddo. A mae'r ma, ma, uh, ma gwyrdd a'r shibwn yn, um, yn mwy fibrous, so ti angen coginio fo bach mwy, oh, actually. Okay. Torfo lawr. So,

Okay.
Ia, okay. bawb yn tenna di llosgi. But I like it. A wedyn ti gael yr, yr, yr sweet corn yn yma. You get, ti gael, cos mae hynna'n llosgi bach. Dim llosgi, ond maen nhw'n cael lliw yn nhw. So maen nhw'n, bryn nhw'n mynd y crunchy. Ti gael yn epiphany of, uh, of, of uh, textures. Ti gael corn y copia.

Sos coch a... Fel sos coch. Ie.
O'n i'n gael, o'n i'n gael um, scrambled eggs efo sos coch hefyd. Ie, yeah, ffain.
Erbyn hyn, fydden ni byth yn dewis sos goch. Ie, ie, ie. Na, ond fel... Ond pan ti'n blentyn...
Ti'n oed blentyn? Mae'n rhywbeth babioedd iawn i gael efo, efo, efo scrambled eggs. Mae'r ma lliw yn kind of hilarious, really, fel plentyn. Ac ti'n fel, ie, mae'n ffain. Mae'n ma, ma rhywbeth llachar sy'n mynd i popeth yn well. Ynddi. Llawn siwgr a halen. Ie, ond... Fi da bod bachgen

ma' nhw'n defnyddio hufen yno fo, a wedyn, 'sa chi wedyn mynd, that's not a carbonara, that's not a, that's not a traditional carbonara. Lle, lle mae limit chi ar prydau bwyd, lle mae, ti'n gwybod, fatha, ti- ti'n gweld o ar, mm. ar social media yn aml, lle mae rhywun yn neud, um, ti'n gwybod, rhywbeth fel, awn i ddeud, uh, beef bourguignon, iawn, y stiw mm. yna. Mae rhywun wedyn yn defnyddio llysieuyn sydd ddim yn y fel arfer. Fine. A wedyn mae'r comments i gyd yn mynd yn mental yn mynd, that's not a, that's not a drw... Yeah. Lle da chi ar hynna? Cos...
Fi'n credu bod fi'n eitha llac ar rheolau bwyd yn gyffredinol.
Yeah. Credu, byddwn i'n derbyn carbonara, os fe'n edrych fel carbonara, uh, mae'n blasu fel carbonara. Yeah.

Fi wedi dechrau neud e gyda llaeth, ond Dwi- ti yn gofyn rhoi tomato puree fi'n credu. Dwi'n meddwl- Ie. So, dy, dy ddim yn... Ond dim tomatoes. Dim tin tomatoes.
A ti'n neud sofrito gyntaf wy... Nionod. Nionod. Diolch. Y Carotchen. A... Celery. Ie.
Fine, cygynio hwnna lawr. Wedyn, beef a pork. Mm. 50-50. Dwi, I, I, dwi mond yn neud, dwi mond yn neud beef. Ie, yeah, fi'n trio gyda bob, dwi'n reit neis. Dwi'n ffrio'r beef gynta. Ah, oh, ffain.
Cos beth dwi'n ffindio di, os ti ddim yn... Os ti yn rhoi... Um, uh, uh, uh, uh, Winons a bob ddim, Winons, yeah. ffucking hell, dwi'n mynd i ddweud hwnna, da. Yr nionod a bob ddim yn bawn, yeah. hefo'r um, cig, ti'n ti, ti, ti gael lliw, ti'n gael yr um, my hard reaction. Mm. So dwi'n licio ffrio fo gynta, tynnu fo allan, a wedyn roi o fewn.

Yndi.
Ie. Ond nôl i'r bol- ond nôl i'r t- topic Sori, o nôl i- o o'r o'r t'go' pryda pryda ma' pobol yn coginio yn y tŷ a wedyn deud o wan os ma' nw'n attemptio roi nw online a 'dyn ma' pobol yn mynd syth at gyddfan a ma' nw'n mynd that's not that's not a traditional bolognese a petha ti gw'od? Hmm. Dwi fatha d- 'di 'di un fi ddim yn traditional bolognese on' ma'n ffycin blasus. Hmm. T'go'? Wel fi'n meddwl hwnna hwnna am Jamie Oliver rili. kind of soft spot am Jamie Oliver, ond wedyn ddim. Ie, yeah, ti'n beth, I'll tell you what, mae dad fi'n lyfio fel e. Mae dad fi, a, yeah. mae dad fi a fi yn wahanol, e, ti'n gwybod, dwi'n wahanol iawn i ffordd mae dad fi'n cwcio er bod fod dwi wedi cael ei ddysgu gan. Mae o'n, ti'n gwybod, Sut ti'n disgrifio fo 'da? Yndi he's a very Jamie Oliver- Oliver-y t'god 'sa fo'n roi soy sauce mewn mewn pryd o fwyd jyst because mae o'n Asian dish. O oce. Ti me'wl?
Fatha ti'm yn rhoi llawer o soy sauce mewn yy pryda bwyd yym yy fatha o Thailand. Na ond jyst... But he'll do it and Jamie Oliver does it as well ti me'wl?

Mae hefyd yn trio gwerthu llyfr bob dolyg, so mae'n kind of... Ynddi. O ie, well, I'm actually now uh, conscious of saving the planet, so I'm gonna get a vegetable only book. a wedyn, llyfr nesa, meat. so, great, okay. You've seen, you've seen veg, now here's the meat. My ad's reaction. Nice. Hwna.
So, nôl at y fritters, oedd e dad ti'n neud e Ie. i'r teulu? Just i fi.
Just i ti? Just i Just, fi. just ti sydd... Ti'n unig blentyn? Uh, o'n i, tan o'n i'n 13. A wedyn ges ti blentyn? A wedyn ges i blentyn, do. Ai, that was Reit. a hard one. Um, na, o- o'n i fod i gael puppy. O'n i fod i gael pypi, ond oedd mam a dad eistedd fi lawr a dweud, na, ti'n cael brwn eich wair bach.
Oedd I mean... hwnna'n hapus neu... Um, nes i redeg lawr y stryd yn noeth. um, Ie, yeah, na, oedd hwnna'n briliant. So dwi wedi bod yn... Ond on the thing ydy, ti'n gwybod, dwi wedi bod yn un... Wel, o'n i wedi dweud, dwi wedi bod yn uni. oh, dear lord, we laugh. Um, Ti'n gwbod, o, dwi 'di bod yn Caerdydd 'wan am faint? Five years. Um, so mae mam a dad basically 'di bod efo dau only child. Uh, so ni jyst yn ôl at, y- at y fritters yma, then, ne- dim ond ti oedd yn cael y fritters yma. Ie. Yeah.
Neb arall yn teulu. So be, mae mam fi yn bach o ffesit, so oedd e... Hmm. Yn dweud, fatha, di, uh, she does, she doesn't, ca- mae- di ddim wedi comprehendio al dente.

Too much. Too much.
And the Oobleck Centre, ie. And the Oobleck Centre. Swn- swnio fatha swnio fatha ryw museum. The Oobleck Centre. Um, a o, ble ma, ble ma gad, adre? Am ni wedi gadre fyna. Fe- Ti'n mynd gen ti issue gyda Wynwnsyn, so... I'll- Gynarfon.

Ai. Ag o- odd o ag yy gath o 'i ddwyn yn fyny yy am gyfnod yn Pen-y-groes. Ma' nain a taid fi'n byw yn Pen-y-groes ŵan a... Hmm. ...hi dw i'n dysgu ran fwya o cwcio fi ŵan. Ma' hi'n dysgu fi lot. O dy nain. Ie.
Neis. Yndi mae 'i'n briliant o gog.
Unrhyw yym ryseitiau gyda hi? Yym wel pan oedden nhw back in day yym yn y saithdega ac yr wythdega oedden nhw'n mynd i g- yy Groeg yn amal. Hmm. So ma' 'i 'di cymryd lot o inspiration o o yy prydau bywyd o Groeg a 'di dod â nhw nôl basically. A so yy Greek tatties mae'n galw nhw. That's what... I said tatties, not tits. O na, o'n i ddim yn meddwl hwnna. Jyst y gair tatties. Tatties yn ddigon ffyni yn ei hun. Oedden nhw'n mynd i Groeg ac oedden nhw'n mynd i Turkey yn aml. Yym very similar similar

So o'n i'n byw na'n fi sy'n ffilmio yn yr rhaglen oedd y mm. fain yn iawn. Yr FM.
Ie.
Um, a...
Ti'n just sôn am FM? Yeah, let's get back into that.
Oedd hwnna'n briliant, iawn. Nath nhw'n neud, nath nhw'n dod draw uh, i ysgol ni, yr casting crew yma. Oedd nhw'n neud rhyw sioe newydd o'r enw FM ar Esbydreg. Ac oedd o'n dilyn uh, quirky, goofy,

A ti? Oh, waw! O'n i'n dall hynna. So, nath y casting pobl ddod i'r ysgol? Do, a nes i trio ymcymeriad yn nhw um, dyfrig, ac oedd o fod yn nerd, oedd o'n spectols, yeah, celch, yeah, geek um, bach. Uh, cyrtans, uh, hairstyle, um, uh, checkered shirt di tycio fewn, efo over, uh, di, beth, uh, suspenders. A uh, nes, nes i gael o, ac o'n i'n gweithio fo Fi yn teimlo rhyw, be, oedd o'n... Three days? Oedd e'n rhyw, ie.
Wsad, ie. Oedd e'n ei wneud un benod yr wythnos, so... Mae un wythnos pan oedd ein mini me's ni mewn gyda ni. Ie. Yeah.
Um, a un fi'n gofod bwyta, cos obviously, the fat one. um, gofod bwyta bowl of bwyd ci. So, oh. oedd am, gath y

Elin...
Oedd hi'n dal... Hannah Jarman.
Hannah Jarman, yeah, that's the one, yeah. So nathon nhw gael yr oedolion i gyd o Gaerdydd a'r plant i gyd o ysgol lleol yn Caernarfon? Um, When you put um, it like that. Oedd e'n...
Ia, na, wel, oedd Dion yn dy... Dion sef Wayne Rooney. O, oh, ie, ie, ie. Wagatha Christie drama. A, oh, a, a yeah. ga'r bariau hefyd, i fod yn deg. Ynddi, mae'r bariau, ynddi. Um, Dion o Port, Caryl o Port. Ynddi. Ah, oce. Okay.
Sean o
Canrig, that's the one. Yeah. Canrig.
Sean o Lanrig. A wedyn, ie. Yeah. Fi a Hannah o Gardydd a Elin o... Um, Wel, Llanhari a fi, so... Dwi just, dwi just cofio'r sioed yn allan Obviously dwi'n mwynhau ffilmio efo t'gwod yy ffycin faint oed o'n i tua na- yy un ar ddeg a dwi jyst cofio'r sioe do allan a jyst lot gormod o sound effects yno fo. Hmm. Boing! O un o'r reina ie. T'mo' fel... A beth o- odd o'n arfar stwnsh wedyn?

neu fydden ni'n um, ymarfer yr, yr olygfa cyn neud e. A wedyn bys fe newid i lein. Yeah.
Ti'n what? Yeah, he, knows, he knows exactly what he's yeah. doing. Yeah, na. I can imagine. A fi'n cofio pan oeddwn ni ar un take, pan oedd, well na, ddim ar un take, un olygfa, a oeddwn ni ar take 17, a ni'n meddwl, dim ond, ddim yn hwyl. hwyl o gwbl. Ac ti jyst fanna fel, pawb yn edrych arno fi. Fi'n gwybod o'n i'n gofod gorffen yr episod yma fori, erbyn fori. Yeah. A os ni'n mynd gorffen e, beth be, be sy'n mynd i ddigwydd? Ie, yeah, na, gatho ni, gatho ni gael, pan gatho ni ffilmio um, pilot i sioe, um, Ag oddwn i efo un sir lle o'n i'n gor'o' siarad o'n i'n gor'o' yy gwylltio efo cymeriad o'r yym Gwenno Fôn dwi'm os 'dach chi'n gwbo pwy 'di. Yym. Ag o'n i gor'o' gwylltio ddi ond odd y ffor o'n i'n gwylltio mewn ffor st- stupid ag hwnna odd y sîn anodda 'c'os o'n i

o'n i'n meddwl bod fi wedi cwrdd â ti am y tro cyntaf wrth ystwetha. Mm. A nes i fynd, na, mae'n iawn, ni'n ni barod wedi cwrdd a ni wedi cael llun yn clwb. Oes, na i ffintio hwnna. Na i ffintio hwnna i chdi. Ie, fi eisiau gweld y llun ma.
Cos mae o'n rhywun arall sydd wedi tynnu'r llun i ni. Mm. My, my hands are not, it's not a self... Ti ddim yn cofio, o'n i'n sefyll gyda ti, ti fas i'n sitio am Janto, a nes i fynd, o oh, Jack, der y draw, cwrdd â Janto, a nes ti weid, dim hwn y tro cyntaf ni wedi cwrdd eto.

Jyst, dyna beth o'n i 'di sylwi eniwe, pan o'n i yn byw yng Nghaernarfon, kebabs was a midweek sober thing. O'n i O, fel, ie. hang on a minute, be? Ie, yndi.
Yym, ti efo... Ti efo dau le traditional, you know, British kebab. Ti'n gwybod, lle maen nhw'n gwneud pizza. a chips oedd o ddim yma hefyd. Ie. Yeah. Mae'n lle newydd fan, di agor yn copa, a mae o yn un am wneud kebabs. Ond mae o, di o'm yn, di o'm yn dilyn, di o'm yn blasu'n byd tebyg i be mae'r ddau lle arall yn ei. Mae hwn yn blasu, ofna, fatha, mae o'n, mae'n ma reidio pethau i hi, mae o'n, o, oh, ynddi, that's a, mae hwn yn mid-week wan. Mm. Ia. Fel, fel sen. Ti wedi cael sen? Do, ie. Yeah, Sen barbecue, Lauren Canton. Mm. Lovely. Dim fel, ie, standard kebab. Maen nhw'n ma neis. A ti'n yeah. cael te. A ti'n cael... Ti'n meddwl fel te bach. Ie, yeah, yr...
Er, yeah, er, yn yr cli... Yn y... Yeah, fatha shot glass bryn iawn. Ie. Yeah. Ie. Yeah.
A ti'n cymryd hwnna fel shot a... Lot o lefydd fel ar City Road. Lot o lefydd um, kebabs da. Mm.
Traddodiadol. Ie, yeah, a mon...
A dyn nhw'n mynd chips, ti'n gwybod, pretty good fucking spots. Nice. So, mynd nôl at uh,

oils mwya iach a ma nain fi yn smothero petha mewn olive oil a yn enwedig y y Greek tatties ma go iawn fatha pan ti roi mae'n coginio fe mewn tre ma'r ma'r olew yn cyrradd hanner ffordd.
Yn dre? Yn mewn tre. O reit reit got you ie ie. Mae'n neud o'n mae'n neud o'n dre ond mae'n dreifio chwarter awr wedyn i Pen-y-groes yym ond ma'r ma'r olew yn cyrradd fyny hanner ffordd A, mm. ti'n gwybod, Mae nhw... So, well, signal so bron bod mm. confit potatoes. It's, it is, I'll tell you what, iawn, you've nailed it, cos it is confit potatoes, iawn, mm. ond, be ti'n neud ydy ti'n wacio'r gres, ti'n confio nhw efo, um, so ti'n rhoi oregano a llwyth o lemon juice yn yma, iawn, llwyth, ta tri lemon worth of juice, iawn. A lot. It is a lot, a lot. iawn. So mae'n mynd yn jammy, mae'n mynd yn mm. melus, a ti'n cael brin o'n bitterness hefyd, cos pan ti'n cwcio lemon, mewn gwres, mae'n ma mynd yn bitter bryn iawn. Mae'n, oh, ffoil, coginio hwnna am rhyw 30 munud, you confy it, basically, iawn. Ti'n y ffoil off, crancio'r gwres fyny, ti fod yn ffrio nhw. Oof. So ti'n cael this, again, cornucopia of textures, o crispiness a jamminess, oh,

10 minutes, sweet confiters. Diolch.
Oce. So, I suppose o'n i symud mlaen at uh, dy ail bryd di. Dy bryd i ddathlu. Ble ti'n hoffi mynd? Pan ti adre i ddathlu. Mae'n copa cwestiwn, mae'n copa answer de, ond tu nain. Os i'n problem mynd y tu nain fi am, bry, am bryd i ddathlu. Okay.
Ma' wnna'n un diddorol. So dim myn' mas am... Na. ...jyst ti Nain? Na. Ych.
A ma' mae'n a ma' ma' Nain yn neud rwbeth o'r enw Greek Feast. Hyn hefyd 'dan ni 'di coinio fo. Neis. So sai'n neud... Dach chi jyst mynd i chwerthin ar ar er- ar e- ar y enwa' mae'n galw y pryda 'ma. Lemony chicken. Hmm. Greek tatties. Ie.
Stiffy.
Na, yn lle, yn lle deud stuffado. Give us a break. Yn lle deud stuffado, mae'n deud stiffy. Iawn. Ydy hi'n deall hwnna? Ydy. Ydy, gred. Mae'n iawn beth mae'n neud.
Iawn.
Yeah. Na, gred. Bit of blue, bit of blue for dads. Um, yeah, so, tu nain, so ni'n, yeah. Pan, um, o'n i fyny rhyw, o'n i fyny mis dwytha, ac o'n i wedi ffonio i just i, i ofyn os gawn i Greek fees yn rhywbryd, a nath fi nath mam dad fi a mrawd a a nghariad fynd yna. Be- ffycin best yy yy s- Fi jyst yn llenwi'r bwrdd efo Mae o'n- platie a jyst un o reina. So yy ar ar yr kitchen island neith 'i roi bob dim allan a 'dyn ti'n pi- mynd rownd ac yn pigo bob dim bob dim ti isio.
Neis. Yy d- Nice. Dosbarth canol ofnadwy be' dwi fod i newydd ddeud yn fan 'na, ond hei ho. A Kitchen Island oedd y bit. Ie, yeah, hwnna, yeah, hwnna yeah, beth dwi'n dyfaru yeah. deud arno. Yeah, yeah, that was the... It's more like a, a peninsula. Mm. Yeah?
Yeah, okay. Please.
Os o'n ni'n go os o'n ni'n gorfod gwthio ti ddo, am rhywle mae pawb yn gallu mynd, ble ni'n gallu mynd, ni'n methu mynd at yn hain ti. Os o'n ni'n gorfod mynd i rhywle fel restaurante. T'o' be' da- sdim llawer o lefydd yn dre. T'o' be' ma' Crown...
Y dafarn. Ti'n gwbod y ti 'di clwad am ti 'di bod yn Crown? O ie Dyfan Crown.
Ma' nhw'n neud prydau bwyd briliant am y pris. Ti'n gallu cael yy chilli con carne a peint am eight quid.
Ma' wnna'n teimlo'n rhad. Ma' wnna'n rad uffernol. Ie.
So swn i... o- pan dwi'n gweld ffrindia dwi ddim 'di gweld ers hir dwi'n mynd â nhw i fana. Fana lle dwi'n mynd am pryd o fwyd. Dwi'n me'wl ma' ma' 'na lot o llefydd yn Dre'n Agor dyddie 'ma on' ma' nw'n ffindio fo'n anodd ga'l cwsmeriaid yna oerwydd ma' nw'n gor'o' bwmp- bwmpio'r prisie i fyny i actually t'god sefydlu. Ond y peth ydi hefyd ma' nw'n ma'r prisie mor uchel yn yn yy from the get go pan ma' nw'n agor. 'dyn nhw ddim wedyn ga'l 'dyn nw'm yn ga'l cy- sbwriel wedyn a 'dyn d- d- do's 'a neb yn gallu yfforddio ffycin fifteen quid am chicken goujons t'o' be' dwi fe'wl? Hmm. Mae o'n... Dim yn fi'n yn od, a falle jyst fi yw hwn ond yym fi ddim yn meindio gwario can punt ne' rhwbeth. Gwario ar Ansilli ar myn' mas yfed. M- ti an- a ti'n anghofio amdano fe. Ma' g- mas i ga'l bwyd yn ddrud.

fel um, high performance podcast neu uh, fi'n siarad, fi siarad gyda Stephen Bartlett nawr. right. Yes, Stephen, this is my vision.
A fes o'n swnio yn prynu feint am 6 quid. Ie, yeah, dyma'r thing.
O, a, ond fes o'n i ddim wedyn yn prynu chips am 6 quid. Na, mae hwnna'n ormod. Yndi. Yndi.
Ma'n wei- ond ond if you think about it ti'n gw'o' b- yy pff s- Dwi mynd i Ma' 'wn orfod yn- neud chips ma' 'wn yn gwerth. ddi- ma' 'wn yn ddifyr o conversation 'wan. Pam Ydi. fyswn i'n talu six quid am peint pan dwi'n gwbod swn i'n gallu prynu four pack o'r 'r un 'r un cwrw 'na 'de am feivar. Ond wedyn swn i ddim yn talu six quid am bowlen bach o chips. Ie. Yeah. Yr un mentality, dwi'n gwybod, dwi'n gallu prynu ready, uh, uh, frozen chips yn, yn siop.
Fi'n falle meddwl bod ei rhannol i wneud gyda ni'n gwybod beth yw... Os, os ti'n coginio, os ti'n gallu coginio, ti'n kind of gwybod beth yw pris pethau. So ti'n yeah. gwybod beth yw pris tatan i, i allu wneud chips. Mewn ffordd, mm. right? Fi ddim yn gwybod sut i wneud alcohol. Na. I mean, fi'n gwybod beth yw'r broses. Ie. Fi, allai, allai, allai geso, ond allai mynd neud e adre. Ie. Fi allai mynd neud Guinness adre na. Na. Ond allai neud bowl o chips adre. Mae'n mynd i... Ti'n byth yn mynd i fod yn yr un peth, ond... Fi'n gwybod beth yw'r pris, fi'n gwybod... Ti'n gwybod fel pizza er enghraifft, ti'n gwybod bod yr mark-up yn... So ti'n meddwl mae o'n... Ti'n meddwl mae o'n... Yr... Y labour... Bosib.
Fi jyst yn meddwl y broses yw e. Fi'n gad- fi Ie. ddim yn credu... Ma'... Bydden ni'n gweud bod 80 y cant o bobl yn gwybod sut i wneud chips. A bydden ni'n gweud falle bod 20 y cant o bobl yn gwybod sut i Neud wneud cwrw. cwrw. A falle bod hwnna'n cael ei treiddio trwyddo, a ti'n meddwl, oh, hang on a minute. Mae hwnna hefyd wedyn yn pwynt efo pan dwi'n coginio hefo Alcohol. Deud o ŵan os dwi angen os ma' 'na gŵyn angen bod mewn pryd o fwyd. Dwi'n very dwi'n s- very sparing efo fo dwi'n ysgwyd yn poeni faint dwi roi i fewn t'go' o' ni... Nei di brynu gwin neisach neu jyst unryw un six pounds? A dwi'n me'wl if i- if it's good enough to drink it's good enough to cook ydi ydi ydi my motto. Dwi t- ti'n paid â prynu cheap shit os ti'n mynd i goginio os ti'n mynd i fi- t- ti'n mynd i fita fo dwyt? Nai.

Dwi e ddim yn neis. Fel pay wine, kind of thing. Fatha baby sham type.
Ie, a mae'n horrible.
O, ie.
A mae'n am gret.
Mae'n gwerthu'n fel home bargains and stuff. Ti wedi gweld y boteli, fatha, fucking, maen nhw'n edrych fatha 9 litres, fatha Storford Press, mm. am fatha 90p.

Platiau ar yr Island Peninsula Oh, for Technicalities. fuck, fi- da chi...
Platiau ar hwnna, a just pawb yn pigo be maen nhw'n moyn. Mae hwnna'n beth eitha continental i wneud. Yndi. Ti'n gwbod, Dyn nhw ddim jyst yn Very eistedd lawr a Mediterranean. bita stodge fel ni'n neud, tatws a cig a bach o carot. Be ti'n fel, wel, wel, fel da ni'n neud, dwi ddim yn deud dwi'n well na chi. Na, fi'n gwybod. Na, Ond, wel, dyna.
T'mo, mae'n beth eitha Prydeinig, just cael your carbs, your meat,

rywun o Gaernarfon d- d- dangos faint o prawf ydyn nhw am dan y gair cont. Ie ie. Ond ma' nhw moyn i'r boi ma wybod straight away. Ie. Oherwydd ma yn term of endearment go iawn. Os sa chdi'n gofyn wrth wrth rywun yn dre os o broblam ma hwnna'n swnio fatha threat. Os o broblam? Pam os pam? Os o broblam? Os ti'n adio cont ar dy o broblam cont? Na, Chris Grant, be di, ti'n gwybod? Dal yn swnio eitha aggressive yna. Na.
Na, mae ma i gyd yn, yn, yr, yn, yr, yn, y, yn, y, to, yn y tonality yno. So, pa pan cant?
Ie. Mae fel but, fi actually meddwl bod e fel but. Yndi, Mae yndi. fel, oh, right but, fel Iawn cant.
s- straight away diffuses unrhyw fath o negativity. Ond Ie. wedyn, unwaith mae pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg yn clywed am hynny'n mynd, ah, what? Ie.

Cwcio tŷ a cistyn light yn y Yy, cwpwrdd. ie, mae Chris Cooks Cymru yn Saesneg, Iawn. a mae jyst yn dangos Chris
fel ar ei orau gyda pobl. Mae'r y- yr yym episode cynta yng Nghaernarfon, a mae hwnna'n rili ffyni achos clywed fe'n siarad Saesneg gyda pobl fe'n siarad Cymraeg gyda, fel arfer. Ie, yndi, mae o'n...
Ti'n gallu gweld bod mae yna bach o yy yym trafferth efo'r efo rhai pobl. Yym yym Mae'r cwch efo un person, a d- mae'n amlwg 'di'r boi ddim 'di siarad ounce o Saesneg. Ond mae 'na enw ffyni gyda'r cwch hefyd, nag oes e? O, yy, Bas Dad. There we go.
O, da. Ie. Ffycin hel. Da ni colli plot yn fama. Yy, sy'n, sy'n amser grêt, ni jyst symud mlaen i pryd ola ti. Dy bryd unrhyw bryd. Yym, fy mhryd unrhyw mhryd ydy

Bara allan. O, for fuck. Ia.
Rhoi be bynnag sydd ti'n ti'n bwyta ar hyn o bryd. Bach o fel spoon cup Ie. mewn. Dwi'n...
I use... Dwi'n defnyddio nhw'r un ffordd, jyst heb yr step unnecessary... unnecessary yna. Jyst da. Na.
Ocê, so, Thank you, no. so siarad fi trwy'r chili con Y carne. chili con carne. Wel, mae'r chili con carne yma wedi cael ei ddatblygu am blynyddoedd o'n. A, fi, a, sorry, cyn i ti ddechrau, ti'n gwybod beth o'r cwestiwn fi'n mynd i ofyn i ti am y cynhwysyn ti'n rhoi ynddo fe. So, cadw hwnna'n ôl.
Beth ti'n fel? Ti'n gwybod yr un?
Yr un sy'n bach yn controversial. Tell me, a wedyn I... Cos ella, ella, ella dwi'n mynd i angen tynnu fo chdi. Siocled. Dwi'n rhoi, ynddo, dwi'n rhoi...
Chocolate tywyll.
Chocolate tywyll, 70%. Dark chocolate. So, Sorry. efo'r chili con carne ma. Ie, yeah, na i ffrio'r mints. Um, ta, mae'r ma, ma mints i gyd yn frown, y beef mints. A wedyn dwi'n defnyddio... Dwi'n licio defnyddio chilies hot to the better. Mm. Um, ond blasus, mae'n gwahaniaeth rhwng poeth a, blas, a, a blasus. Um, na i ddefnyddio Fresno chilies, so hynna di'r chilies da chi fel arfer yn gael fatha mewn bags yn Morrison's neu Tesco, ti'n fatha mixed chilies. Just rai, yeah. Red, yeah, Fresno, maen nhw'n gael hynna. So ni'n ddefnyddio ta dau o hynna, a dau scotch bonnet. O, mae hwnna'n boeth. Yndi, boeth.
Usually, you know, it's, it, other side of the world type of chili. Fatha, sa'ch di beth yn really roi mewn chili. Yy ffrio heina efo efo nionod neu un nionyn. Wedyn dwi'n adio spices fi. Cumin. Yy coriander powder. Oregano. Yy cinnamon powder. Yy dwi'n borio chi fan 'ma yndw wan? Na. Na. Na?
Fi'n meddwl am rein. Ai ma' hwn yn good loop am tan o dechre'r sgwrs. Sa'n credu bod rhaid yn yr cwp... Dyw hwn ddim yn 30 minute meal i fi, ond fel o ti'n gweud, mae ei ti. Mae- mae- Ti'n mae hwn yn- spices. Yndi, mae hwn... Na, fyswn i'n dweud bod gyda fi nhw.
Ond... Ond mae gyda fi tua tri neu bedwar ohonyn nhw. Ie, Ie.
yndi, ie. Swn i'n mynd adre, adre i ti rhieni, fi'n siŵr. Oedden nhw. Ond pan o'n i'n byw...
Ie, ond fel, ti'n gwybod, mae yna rei... Mae yna... Dwi'n abo pobl yng, yng Nghaerdydd, gen nhw'm halan yn y tŷ. Ie, yeah, mae hwnna'n wrong, ie. Yeah. A dwi ddim...
Dyn nhw'n methu fforddio fo. Dyn nhw... Mae nhw just ffocin ddim hefo fo. Neu ddim oil. Pobl yn defnyddio'r um, Frylight, yr e-ffocin spray. Oh, pointless. What the... Oh.

Yn mynd nôl i fewn efo'r cynhwysion 'ma i gyd a'r spices. Mixio 'un yn rownd a 'dyn dwi roi, 'swn i'n deud tua hanner peint, hanner peint i beint o lefrith. Wff. Yn y fo wedyn, a dwi'n gadal hwnna on a low simmer ta mae o'n rediwsio a dwi'n cael rhyw thick consistency drwyddo fe i gyd. Dwi wedyn addio'r beef stock sydd wedi bod yn berwi, hwnna i fewn, codi hwnna i tymeredd, boilio. Wedyn dwi adio

Dwi to this day yn methu ffycin cwcio reis fi'n dda iawn. A dwi'm yn gwbo be' dwi'n neud yn rong. I've got this.
Ie.
One part rice dau part dŵr. Ie so a dwi a fi fi ddim even yn mesur e iawn. Nâi llenwi mug efo reis. A wedyn yr un mug efo... A'r un mug... Ie.
...dau ddŵr.
Dyna dwi'n neu'. Rhoi e 'na yn oer. troi e reit lan i naw, tan bod e dechre berwi, wedyn troi e reit lawr i ddau, gadel e. Am faint ddo? Tan bod y dŵr i gyd yn mynd. Ie, ti'm yn rhoi lid na'm byd? Ydw, caead hon, obviously. A jyst gadel e basically stemio yn ei hun, tan bod dim dŵr, a wedyn ni'n fine. Ma'r yym ma'r thing un gwpan, dau gwpan yn Jamie Oliver Classic hefyd. Yw e? Ydy, ie. Oh,
Iawn boys, diolch yn fawr iawn. Diolch.
Diolch yn fawr i ti.
Hwyl.
Ta.
O, oh, nes i really joio hwnna. Oedd yn chat really nice. Uh, yn amlwg bydd yn really hoffi bwyd. Uh, fi ddim yn siŵr am ddewis pryd o fwyd neu yn, gyda nain. Na, o'n i ddim, ie, yeah, na, ddim restaurant o'n i moyn clywed, ond os mae nain Jack moyn agor restaurant, fi'n siŵr byddai mynd i, i flasu i bwyd groegaidd. Ie. Yeah.
Uh, beth oedd dy hoff uh, bryd oedd wedi cynnig? Mae'r sweet corn frittatas na yn swnio... Fritters. Fritters, sweet corn fritters yn swnio fel rhywbeth sy'n ni moyn trio. Yym, sa'n gwybod os byddai'n mynd i'r crawn. Ddim yn brysio i'r crawn am i Chili con carne. Na, ond o leia nawr ti hefyd yn gwybod beth yw Oobleck. Fi yn, fi wedi dysgu lot yn y bodlediad yma. Fi'n edrych ymlaen i ddysgu mwy yn y dyfodol. A pa fath o fluid yw e? Non-Newtonian.
Da iawn.
Wel, ie, yeah, gatho ni lot o hwyl fyna. Hwna'r penod un. Uh, os mae'n swnio bach yn weird, bach yn odd, mae'n ma manau. Ni ddim rili'n really gwybod beth ni'n neud. Ond gobeithio fydde'r un nesaf bach yn well. Ie, yeah, fydd e'n mynd yn fwy slick. Bach. Wrth i ni ddysgu. Wel, diolch yn mynd i ni.